Enklaskoù Splann! droug mouget e korf ar merc'hed. Un abadenn a zo kinniget deoc'h gant Radio Breizh ha Splann! Eil lodenn. Lakaet zo bet war wel un diell a lak douetañs war surente an ensteudoù e sur.
Ata selaouerion ha selaouerezed emichañs e yama d'un treugenañ. Izujust oar e vo lakaet ar gaoz àr ur yec'hed. Distromm asambl àr un enklask bet embannet gant ur media splann e miz Here daou vil daou warn-ugent, diàr-benn an ensteudaoù e sur. Implantoù kontraseptif Deviken Makarot a zo bet drerzet gant an ambregerer bras Bayer. Kantadoù ha miliadoù a vouezhet o deus lakaet un esur en o c'horf. Tuit de vous dougerez. Met bern dionte zo kouezhet klañki a-c'houde re veze a-gaoz d'an holl efedoù fall an ensteud. Perzh zo, a-c'houde bleadoù, e chom bailler oc'h embann n'eus tamm kudenn eurbeut gant ur produsenn. Met selaouit mat, anaouet ez doe ur riskloù a-c'houde pell gant bailler hag un aozadurioù ofisiel en karg da warezagn yec'hed an dud. Met chomet int mut àr ur c'hudenn noson. Tro 'm eus bet da atersaén Itron Splann ha gellout a rit he doa bern traoù da gontañ deomp. Fin, Itron Splann. N'ho peus ket kontent deomp tout an istoer c'hoar diarbenn an enstedaoù e sur. Ha nann, 'm eus ket. Ken luziet eo an afer. Pelec'h oa am em gavet dija?
Lakaet ho poe ur gaoz àr un dezrevell, ur studiadenn bet kaset a-benn ar gonant ANSM. Ma 'm eus soñj mat un dokumant kazi sekred a zo bet adkavet ganeoc'h. Ah ya, fin. Un dokumant tazmant, ma c'hallfen lâret. hag a oa bet graet gant Ajañs broadel ar yec'hed hag al louzeier. An a displegadur pet a zo kaoz. Ya, mar plij.
Ur sell war-gil da gentañ. Lakaet oa bet war werz an implant esur e daou vil daou, soñj peus? El rezon?
Neuze.
E Frañs, muioc'h-mui a vaouezed oa bet o kontañ d'o medisined ar c'hudennoù yec'hed o doa bet goude bezañ bet lakaet an ensteud esur. Daou c'hant nav baouez ha tregont a oa bet renablet evel-se. Ha ya, se zo kalzik. Ah, ya avat, ha kant gwech muioc'h eget ar pezh a oa bet ar bloaz a-raok. Mais gall a reomp krediñ zo bet kalz muioc'h en gwirionez. Mais komzet vo deus se diwezhatoc'h, ma fell deoc'h. Ya, mar plij. Ha neuzen, sur oa he deus klevet kaoz an ANSM hag ur gwallzarvo daou se. Petra en deus gwraet àrlerc'h? Sañset he deus da warezañ yec'hed an dud. Evel-just, diaezet an ANSM chom dal war ar c'hudennoù-se, kement ma oa. Gortozet.
Da eo bout sklaer, an ANSM an hini zo sañset e vec'hiain risklo ar produioù yeredel, el an ensteud esur, ur sort. Neuze an hini Neuze setu divizet gant an ANSM e daou vil pemzek lakaat an ensteud esur dindan evezhierezh krennfed. Ha daou vloaz goude, e daou vil seitek, setu krouet ur bodad skiantel en karg da studiañ ar riskloù zo gant an esur. Soñj 'm eus trouz 'oa bet er mediaoù d'ur poent sonn. Ah, just, met traoù zo um, 'oa chomet didrouz, traoù a-bouez penn zoken. Um, petra? Studiet en an ANSM? Un dokumant a voe lakaet diarvel? C'est en hini Ya, selaouet mat. E miz C'hwevrer daou vil seitek, hep menegiñ mann ebet d'ar mediaioù hag en diavez deus ar bodad skiantel just a-walc'h, un arbenigour deus skol ar minoù a zo fichet gant an ANSM da studiañ un arventenn resis. Un dra resis da sellet outi. Risk daskrignadur an esur. Ar pezh a dalv le risque de corrosion galvanique en galleg. Met perak n'he deus an ANSM kelaouet ar mediaoù àr ur studiadenn sonn ? Ah, ma maon ket o vont da reiñ ma soñj war se, met ar gwashañ zo da dont. N'eo ket bet kelaouet nag ar mediaioù, nag an dud gant disorioù ar studiadenn-se. Padal oa sklaer an disoc'h, risklus-tre eo an esur. Hmm.
Chomet eo an ANSM didrouz, hep lar mann-eur-beut d'ur daou-gant mil mouezh e Breizh ha Bro-C'hall o deus lakaet an ensteud esur en o c'horf.
Enklask ouzh splann, droug mouget e korf ar merc'hed. Eil lodenn, Lakaet zo bet war wel un diell a lak douetañs war surentez an ensteudoù e sur.
Etre daou vil daou ha daou vil seitek daou-gant mil mouezh en Frañs o deus lakaet un ensteud e sur en o c'horf kuit da vout dougerez. Un implant kontraseptif kudennek-tre. Ur media splann zo bet oc'h enklaskaén àr un afer sonn ha neus diskoachet ur studiadenn skiantel war an esur bet gwraet get an NSM a embanne sklaer zo riskloù bras evit yec'hed ur merc'hed. Distroomp doc'htu ket an introù splann. Neuzen, lârit deomp, petra eo disoc'h ur studiadenn àr an ensteud e-sur un implant e-sur? Bout zo ur riskl da skrignadur korrozion en diabarzh korf ur mouezhed. O ya, n'eus ket a soursial gortozit. Man o vont da lenn deoc'h ar pezh 'noa skrivet ar skiantour ma adkavan ma faperioù. Grit, grit.
Setu.
Disav ar studiadenn, Handalender. An danvezioù implijet asambles a zo ur skouer anat daskrignadur galvanek a gas produioù daskrign. Of, skuzit ac'hanon, me n'on ket sur meus komprenet tout. E sur zo rik e-giz ur bilenn er c'horf, setu lâret en ur mod all. Evel ma vefe deus ur pol mui hag ur pol nemet, ablam da se e tigas daskrignadur. Peadad grouiñ alergiezhioù war-lerc'h ma fell deoc'h. Ah ya, sklaer a-walc'h eo neuze. Ha c'hoant da vezañ sklaeroc'h c'hoazh zoken. Evel louzoù razhed eo on e sur. Sed aze pezh 'neus kontet din ur skiantour. Me lârit daemp, perak eo bet kuit ur studiad Denson get an ANSM? Hervezañ an ANSM n'eo ket bet kuzhet mann bet. Ur frazenn oa bet skrivet d'un tu bennak en un doser bet graet gant ar bodad skiantel. Goût a rit ar bodad oa karg da evezhiañ an esur. Ur frazenn?
Setu tout? Uh, ya, ha biskoazh n'eo ket bet embannet d'an holl disoc'h an dezrevell-se. Ne gaver ket anv diouti neblec'h war lec'hienn internet an ANSM ha memes en doser e-lec'h ma vez sañset ranket an holl studiadennoù war an esur. Ya, ha biskoazh n'eo ket bet embannet d'an holl disoc'h an dezrevell-se. Ne gaver ket anv diouti neblec'h war lec'hienn internet an ANSM ha memes e doser e-lec'h ma vez sañset renket an holl studiadennoù war an esur. Handet reiñ deoc'h ma soñj. Meus aon eo bet diverket war internet titouroù liammet gant ar studiadenn-se. Ur spont, dreist-holl pa oarer e c'hell bezañ un displegadenn d'ur bern kudennoù yec'hed tapet gant ar maouezed zo o deus lakaet an ensteud e sur. Met da bep korf ur respont disheñvel, tal d'ar produioù pistrius, a deu gant an esur. Met ur seurt. Deut eo bet ur studiadenn skiantel nemeti o tispakañ kement arall ?
Kadarnet eo bet diwezhatoc'h an disoc'hoù-se. E miz Mae daou vil daou warn-ugent m'am eus soñj mat gant ur gelaouenn skiantel etrebroadel hag unan all e miz Gouere daou vil daou warn-ugent. De La Rede eo eo bet kelaouet mat an ANSM pemp ple e-raok, met petra lâr Bayer an hini a verz an esur? Gouiet a reont he ma dañjurus o ensteud? Gouzout a ouie e oa deus an dokumant-se ba aer. Met hervez an embregerezh ne oa ket ken sklaer ar riskl daskignadur galvanek. Ha forzh penaos, kemeret zo bet e kont ar riskl-se en o studiadennoù dezhe. Fin, setu ar pezh a lâr Bayer. Sañset.
Met n'en deus ket paouezet da werzhañ, n'est sur? Nann, n'en deus ket. Fin pas diouzhtu ha pas 'blam d'an abeg surentez. De la rider Un dra all zo c'hoarvezet. Selaouit. Un nebeud michoù goude embann an dezrevell Tasman eo bet ehanet ar ziell-CE evit an ESUR. Teul a rit eo? Ehanet eo bet an aotre da vezañ lakaet en gwerzh en Europa ma karit. A-gaoz d'ur studiadenn Tamm ebet, just a-walc'h. Abalamour d'an dra all, abalamour d'an diouer a ditouroù. Sañset oa Bayer da zisklêriañ an holl gwallzarvoudoù liammet gant e sur d'an aozadur e karg da reiñ an aotreoù gwerzhañ. Joel a ran. Ha deut cheu bet disklêriet an holl gwallzarvoudoù Bayer? Dres. Sed aze Ehanet oa bet an aotre gwerzhañ da reiñ amzer da Vayer da gas an holl ditouroù a vanke d'an aozadur priziañ. Met selaouit mat.
Ya.
Morse. Morse n'eo ket bet kaset an titouroù-se. Goût a rit petra deus graet Bayer? Hmm, lârit dom?
Rik d'ar memes koulz, divizet en deus Bayer tennañ e sur deus ar marc'had en e unan. En e unan?
Hag hep bezañ rediet d'en ober. Ah, 'benn taol-faen, kroget oan da soñjal ne raen forzh ha yec'hed ar mouezhet, erfin 'neus divizet baeañ kelaouenn an dud àr ur riskl. Met tamm ebet. Laoskit a ran an achu, mar plij. N'eo ket evit an abeg yec'hed eo bet tennet deus ar marc'had gant baeañ, met evit abegoù kenwerzh. de Tudjer.
Hag
enklask ouzh splann, droug mouget e korf ar merc'hed. Eil lodenn. Lakaet zo bet war wel un diell a lak douetañs war surente an ensteudoù e sur.
Neuzen, evez kendalc'het gebaier deular neus kudenn er beutz, gedan e sur. Setu, un dro fin neus graet baier. peogwir eo bet tennet deus ar marc'had an ensteud, n'eo ket bet sellet pishoc'h ouzh riskloù da skrignadur galvanek gant an NSM. Ya, erfin, oe bet un teknik de arzain an doser ur seurt. Setu ar pezh a soñjie pennoù bras zo en a NSM. Un afer luziet eo hini an ensteudoù e sur, met peadra zo d'o spontañ c'hoazh. Oh, kalz meus bet klevet bete Jen. Non tse Jen sur e ray va dain klevout muioc'h, me kendalc'hit. Ah, marfat deoc'h goude disoc'h ar studiadenn a lakae war-wel ar riskloù diskrignadur galvanek. Ya, ur studiadenn Tasman Ya, diouzh un war-lerc'h neuze eo bet roet e glozadurioù ivez gant ar bodad skiantel. Soñj peus ar bodad a heulier, on est sûr. Ya, ya, soñj meus.
Ha neuzen, petra oe disoriñ labour? Ba, hervez ar bodad zo bet kalz muioc'h a c'hounidoù gant an est sûr eget ar riskloù. Er mediaioù eo bet dasparzhet diehan an alise. E a-dra zo d'en em goll. Penaos e c'hellañ ur bodad heuliaén sevel ur glozadur ken dishañval hag an disheñvel tasmant. Ah, ret eo sellet ouzh tu ar protokol en deus hentet al labour. An enklaskerien a dle keñveriañ an ensteud sur gant an argoulm ar c'horzennoù, la ligatur de trompe, ma karit. Un operatadenn en deus ezhomm un anestezi hollek, ar bez a gas diouzhtu un toullad riskloù. Ya met doareoù arall a zo evit hilañ stalailh kuit da vout dougerez, da skouer ur linkell, le stérilé. Ma evel-just, met gwech ebet n'eo ket bet keñveriet Essure gant al linkell. Hag hervez ar bodad skiantel oa gwelloc'h an Essure eget ar goum a c'hoarzheno. Peogwir n'en doa ket sañset da implijout un anestezi hollek. Ar pezh n'eo ket gwir tamm ebet, rak an darn vrasañ deus ar merc'hed o deus bet un anestesiolleg just a-walc'h pa zo bet lakaet dezhe, on est sûr. Digomprenabl eo. Met perak 'ta n'en deus ket an ANSM kelaouet evit duer ur mouezhet àr ur riskl seum? Kuit da reiñ aon d'hor maouezed moarvat. Ba bremañ zo ouzhpenn daou c'hant mil plac'h o deus lakaet un anestesiolleg e Frañs memes tra. Ya, Jerry. Ha kontet poe dam ne oe ket un doare sur da dennañ an ensteud oc'h Penson. Siwazh, nann. Un dra arall a zo e-kreiz an afer, pa vezoc'h. Al liammoù etre medisined hag an embregerezhioù evel Bayer. E-touez pennoù bras ar ginekologourien, lod o deus tapet ur Bern arc'hant deus perzh Bayer. Sell 'ta.
Neuzen, peadra zo deus soñjal eo bet dasparzhet an titrev euh, zae a-du gede sur ha mou get ur re arall. Ba morvat, mais ez on afer all.
Enklask ouzh Splann, droug mouget e korf ar merc'hed. Un abadenn a zo kinniget doc'h gant Radio Breizh ha Splann. Eil lodenn. Lakaet zo bet war wel un diell a lak douetañs war surentez an ensteudoù e sur.
Komprenet 'peus, selaouerion ha selaouerezed, int ma luziet-tre afer an ensteudañ e sur. Achev eo ur lodenn-mañ, met en em gav a rimp evit dervet lodenn an abadenn da gompren perak deuet je bet barrek pennad ur lec'hiaou ur yec'hed da warezain mat yec'hed ur merc'hed. Pep tra zo da adselaou en podcast ar lec'hienn Radio Breizh ha ivez ar lec'hienn Splann Putsch Org. El rezon e c'halli dat kavout an holl enklask ar afer ar ur lec'hienn internet Splann Putsch Org. Tu zo roaen un donezon d'ur media dizalc'hmañ de sikour anezhañ ha de genderel que dit labour.